Үтүө күнүнэн күндү үөрэнээччилэр! Бүгүн биһиги бүтэй дорҕооннору үөрэтиигэ киирдибит «Аһаҕас дорҕооннор» диэн тиэмэни түмүктээтибит. Эһиги билэҕит, саха тылыгар уопсайа түөрт дондорҕоон баар, биһиги кинилэри икки арааска араарабыт. Бастакыта аһаҕас бүтэй дорҕооннор уонна аһаҕас уонна бүтэй дорҕооннор диэн араардыбыт дии аһаҕас уонна бүтэй аһаҕас дорҕооннор биһиэхэ хас даҕаны араастаахтар бу туһунан кэпсэппиппит ол курдук кыараҕас уонна киэҥ аһаҕас дорҕооннор Кыараҕас дорҕооннорго биһиэхэ киирэллэр бу и, ү, ы, уу уонна кинилэр уһун көрүҥнэрэ, уһун аһаҕастара. Киэҥ аһаҕас дорҕооннорго киирэллэр э, ө, а, о дорҕооннор уонна киэҥ аһаҕастара. Маны таһынан биһиги аһаҕас дорҕооннору илин уонна Кэлин аһаҕас дорҕооннор диэн наардыыбыт. Илин аһаҕас дорҕооннорго биһиэхэ киирэллэр и, ү, э, ö, онтон кэлин аһаҕас дорҕооннорго ы, а, у, о. Тоҕо илин-кэлин диэни эмиэ быһаарсыбыппыт, биһиги тылбыт төбөтө тииспитигэр сыстар буоллаҕына, эбэтэр тииспитигэр кэлэн сыстыбат буоллаҕына, илин, кэлин диэн буолар. Бу бэрэбиэркэлээн көрүөхпүтүн сөп. Тылбыт төбөтүн тииспитигэр сыһаран баран ии, ү, э э диэн дорҕооннорун биһиги үчүгэйдик ыарырҕаппакка эрэ саҥарабыт, онтон эмиэ ити курдук тылбыт төбөтүн тииспитигэр сыһаран бараммыт ыы, а, у, о диэн дорҕооннору кыайан саҥарбаппыт. Биһиги оннук саҥараары гыннахпытына, илин аһаҕас дорҕооннор тахсан кэлэллэр. Ол иһин саха тылыгар аһаҕас дорҕооннор илин уонна кэлин диэн арахсаллар эбит. Маны таһынан уос кыттыытынан уонна кыттыбатынан айах уонна уос аһаҕас дорҕоонноро диэн арахсар. Айа хаһаҕас-дорҕоонноро ыы, аа, ии, ээ Уос аһаҕас дорҕоонноро ү, ө, у, о уонна кинилэр араастара киирэллэр Сөп, бүтэй дорҕоон диэн тугуй? Бүтэй дорҕооннору хайдах үөскүүллэрин көрөн ньиргиэрдээх уонна ньиргиирэ суох диэн араараллар. Эппиппит курдук, уопсай сүрбэ бүтэй дорҕоон баар. Онно дьэ уоспут, мурун көҥдөйө, айах иһинээҕи саҥа уорганнара кытталлар. Эһиги билэҕит? Саҥа уорганнара үрдээх элбэх кыттарда биир дорҕоон тахсарыгар. Так, көрдүбүт, манна ньиргиэрдээх бүтэй дорҕооннорбут суруллаһан дьаллар уонна ньиргиэрэ суох бүтэй дорҕооннорбут суруллаһан дьаллар. Ньиргиэрдээх Манна тугу өйдөөн хаалыахтаахпытый биһиги? Ньиргиэрдээх бүтэй дорҕооннортон ый, мурун ый дорҕооно ыл, ым, ын, ҥ, нь, р дорҕооннору этэргэ куолас тыаһы баһыйар. Өйдөөн эрэ, манна куолас быдан улахан буолар тыастааҕа. Ол иһин балары диэрийэр бүтэй дорҕооннор дииллэр өссө. Диэрийэр. Айах диэриэйтэрэ ый, ыл, ыр, онтон мурун диэриэрдэрэ ый, уҥ, ын, ҥҥа, ҥ дорҕооннор. Мурун ый дорҕооно урут үөрэтиллибэккэ сылдьыбыт эбит. Онтон бу кэлин Эдуард Карлович Пекарскай диэн улахан учуонай тыл үөрэхтээҕэ тылдьытыгар сүүс алта уонча итинник дорҕоон баарын биһи булан ылбыттар эбит олох кэлин инньэ гынан бу ийэ мэйии туйах тайах уонна да атын тылларбыт биһиэнэ дьиҥэр мурун ый дорҕоонунан урут саҥарыллаллар эбит онно ол чуолкай оннук арахсара иһиллэр эбит онон өйдөөн кэбиһиэххэ төрөөбүт тыл дорҕооннорун толору систиэмэтэ бу биһиги баайбыт буолар. Биһиги ону төһөннөн билэбит, соччонон бэйэбит тылбытын байытыһабыт диэн өйдүөхтээх эбиппит. Дьэ эрэ биһиги ситиммитигэр бу ньиргиэрдээх бүтэй дорҕооннорбут киирэн биэрдилэр. Бу аһаҕас дорҕооннорбут маннык элбэх араастаах буоллахтарына, биһиги сүрүннээн бүтэй дорҕооннору ньиргиэрдээх уонна ньиргиэрэ суох диэн араарабыт. Ньиргиэрдээх эпиппит курдук куолас баһыйар буоллаҕына тыаһы, онтон ньиргиэрэ суохха төтөрөтүн тыас баһыйар буоллаҕына, холобура, ск. Ити туохха ньиргиирэ суох дорҕооннорбутугар биһиги куоласпыт, бу саҥарар саҥабыт кыттымыан сөп. Олох кыттыбакка даҕаны хаалыан сөп. Онтон ньиргиэрдээххэ хайаан даҕаны биһиги ол дорҕоону куоласпытынан саҥарыахтаахпыт. Оччоҕуна эрэ тахсан кэлэр. Онно өйдөөн кэбиһиҥ, ньиргиэрэ суох бүтүн дорҕооҥҥо алт эрэ дорҕоон баар. Онтон хаалбыта ньиргиэрдээх. Сөп, билигин эрчиллиилэргэ киирэн хайдах оҥоһуллалларын быһаарыаҕым. Эһиги соруккут ити икки эрчиллииттэн, үс эрчиллииттэн биирин талан оҥоруу. Холобура, алтон биирдээх эрчиллиигэ сорудаҕын ааҕабыт, күрэхтэһиҥ кып-кылгас кэм иһигэр б, д, дь, ыл, ым, ын дорҕооннорунан саҕаланар тыллары ким элбэҕи булан суруйар эбитий диэн. Ол аата мин тэтэрээппэр бу маннык таблица оҥоруохпун сөп, дорҕооннорбун маҥнай суруйтаатым, онтон бу дорҕооннорум анныгар ити дорҕооннортон саҕаланар тыллары суруйан кэбиһиэбин. Чэ, холобура, биирдии тыллары хоруйдуохха. Холобура, б, биэс, д, дал, дь, дьиэ, ыл, лыах, ым, мас, ын, наҕыл. Бу маннык оҥоруохха сөп. Онно биллэн турар, атын ньыманан эмиэ бар чиллиини оҥоруоххутун сөп. Балтон биирдээх. алтан иккилээҕи оҥоруон баҕалаахтар баар буоллаххытына, манна төттөрүтүн бу бэриллибит дорҕооннорунан бүтэр тыллары булуохтаахпыт. Бүтэр тыллары. Алтон биирдээххэ саҕаланар диэн этэ дии. Алтон иккилээххэ буоллаҕына бүтэр. Бу дорҕооннорунан бүтүөхтээх диэн. Дьэ, эмиэ дорҕооннорбутун суруйабыт. Дьэ уонна суруйан баран аллараа өттүгэр холоро кы дорҕоонунан бүтэр тыл ханнык тыллар баалларый? Дьэ мин холобура сиик диэн тылы буллум. Онтон п дорҕоонунан бүтэр ханнык тыллар баалларый? Сиэп диэн баар, сиэп. Сөп. Ыс дорҕоонунан бүтэр. Элбэх элбэх тыл баар, онон мин хаас диэн тылы таллым. Т, т дорҕоонунан бүтэр тыллар Чэ, холобура суот. Уонна Х диэн дорҕооҥҥо мин тайах диэн тылы таллым. Сөп. Бу алта уон иккилээх эрчилиини маннык оҥоруохха сөп. Ким төһөнү бу кылгас кэм иһигэр, чэ, холобура, үс мүнүүтэ иһигэр төһөнү оҥорор эбитий диэн. Бу алта уон биирдээххэ уонна алта уон иккилээххэ. Онтон алта уон үһүс эрчиллиини оҥоруон баҕалаахтар. Бу Балатыан Ойуунускай Үрүөл кэриэһэ диэн хоһоонуттан быһа тардыыны киллэрбиттэр. Манна биһиги толкуйдаан көрүөхтээхпит. Бу хоһооҥҥо ньиргиэрдээх бүтэй дорҕоон элбэх дуу, ньиргиэрэ суох бүтэй дорҕоон элбэх дуу? Уонна ол хоһооҥҥо туох суолтаны биэрэрий? Хоһооммут барыта эрэ ньиргиэрэ суох дорҕооннор буоллахтарына хайдах иһиллэрий? Онтон барыта ньиргиэрдээх дорҕооннортон үксэ оннук турар буоллаҕына кини хайдах иһиллэрин. Дьэ манна биһиги бэйэбит санаабытын суруйуохтаахпыт. Билигин манна эһиэхэ бүтүннүүтүн оннук арыйан биэрбэппин. Өйдөөн кэбиһиҥ, бу бүгүн биһиги Бүтэй дорҕооннор диэн тиэмэни саҕалаатыбыт. Саха тылыгар уопсайа Түөрт Дуон дорҕоонтон сүрбэ бүтэй дорҕоон баар эбит. Олортон алта дорҕоон ньиргиэрэ суох уоннааҕы уон түөн дорҕоон ньиргиэрдээхтэр эбит. Ньиргиэрдээх дорҕоон, бүтэй дорҕооннору биһиги өссө Дээрийэр диэн арааран эбиппит. Онно диэрийэр бүрэн турҕаандарга биһиэхэ бу саҥарар саҥабыт дорҕоон бу тыаһы баһыйар эбит. Биһиги таһаарар дорҕоонбут баһыйар эбит диэн. Сөп, дьиэҕэ үлэ улаата алта уон биир, алта уон икки, алта уон үс диэн эрчиллиилэртэн биир эрчиллиини талан оҥоруу. Манан биһиги кылгас дьарыкпыт түмүктэнэр, көрсүөххэ диэри